דו ווייסט דו באקומסט קינדער, קינדער קען מען נישט מאכן, איך איך האב אזא בלופרינט, איך וויל אזאנע סארט קינדער, ס'קומט גרינע קינדער, ס'קומט געבויגענע קינדער, זיי קומען נישט אזוי ווי דו האסט געוואלט, איך האב געהאט מיין פלאן, איך וויל האבן אזא. אזוי סאך יונגלעך און אזוי סאך מיידלעך, און ס'וועט זיין אז א שטייסט א שיינע קווייער ביים טיש שבת, גארנישט, ס'גייט נישט, דער קינד איז אזוי, דער קינד איז אהער, דער קינד איז אזו. נו, איז וואס? דאס איז דאך די מעלה המפעלת מהרש, וואס ברוך השם אונז האבן זוכה געווען צו עפענען די חדר און די סקול, סתם נישט צו קאמפערן איינער צום צווייטן, נאר דעם אליינס פאר דעם אליינס איז כדאי אז אונזערע קינדער זאלן לערנען אין אזא פלאץ. כ'רעד שוין נישט וואס מ'לייגט אריין אמונה, אייבישטער, דיבורי אמונה, מ'זאל לעבן מיטן אייבישטן און רעדן צו די אייבישטן, פלעין אז ס'נישט דא עפעס א לידער, נישט א לידער, א מאדעל. נישט דא א מאדעל, פארוואס קענסטו נישט לערנען ווי אים? פארוואס קענסטו נישט דאווענען ווי אים? קוק, דו זעסט אים? וואס הייסט דו אים? אים קען איך נישט זיין ווייל ער איז ער. ער איז ער און איך בין איך. טאר נישט קאמפערן חס ושלום, עלטערן טארן נישט נעמען א קינד און אים פארהאלטן פארוואס ביסטו נישט ווי די קינד. קענסט אים זאגן פארוואס ביסטו נישט בעסער, פארוואס העלפסטו נישט מאמי, פארוואס קענסטו נישט העלפן אינדערהיים. וואס ביסטו נישט ווי אים? ווי אים קען איך נישט זיין ווייל ער איז ער און איך בין איך. חס ושלום! אזוי צו אזוי צו א מלמד זאל אזוי פירן א קלאס, אדער א טיטשער זאל אזוי פירן א קלאס אז אלעס ווי אים, ווי אים, ווי אים, ווי אים, ניין, יעדער מענטש האט זיין בחינה, יעדער מענטש איז זיין וועלט. מען קען נישט קאמפערן איינער צום צווייטן, וויי פאר א טאטע וואס קאמפערט די קינדער איינער צום צווייטן, און נאכדעם וואקסן אויף די קינדער רחמנות און לאנקאליקעס, און נאכדעם אנטלויפן די קינדער און מען ווייסט נישט וואס וואס איז געשען, עס לויפט ער אוועק ווייל אז מען ציט אזוי אויף, דאס איז נישט קיין וועג, דו ביסט דו, דו ביסט דו און איך בין איך, איז יעצט איז די צייט טייערע בחורים, יעצט איז די צייט. אין ישיבה? ניין, אין חדר שפעטער. פארוואס רעדסטו נישט מיט אים? מענטש מיין קאפ אויף טי. און וואסערע קינדער העסטו האבן? דיינע קינדער וועלן זיין דיין קאפ אויף טי? וואס האט ער מיט דיינע קינדער? איך געדענק איך בין געווען אין חדר וויפיל עלטערן פלעגן אריבער קומען אין חדר זיך בעטן ביי די קינדער אז מען זאל רעדן מיט זייער קינד. מייבי און בפרט אין די גרויסע מוסדות קען מען נישט זייער שווער צו לייגן א דגוש אויף. ס'איז א פעקטערי, ס'איז א מאשין, ס'איז ס'פארט. מאכט זיך אמאל א גוטע מלמד וואס ער. בקיצור פארט האט מען קיינער קערט נישט מען קען טרינקען בלוט פון קינדער אייבישט זאל אפהיטן וואס האט זיך אפגעטון אין חדר גרויסע כיתות און מען נעמט א קינד ער איז די פאנטשינג בעג און ער איז די און ער איז די וויאזוי הייסט עס נו ער איז די יא מען מאכט ער איז די שווארצע שעפסל די ביסט אזוי זיכער אז דיינע קינדער וועלן נישט זיין שווארצע שעפסלעך? ווייסטו נישט? וויאזוי קענסטו דאס וויסן? בזכות אז א בחור נעמט זיך אונטער צו שלינגען און ער און ער גרייט פאר א צווייטע בחור און איך וועל דיר העלפן, נישט איך וועל זיך ארויסדרייען פון דיר, איך וועל דיר העלפן, דו ווילסט קומען קום מיט, און נישט נישט ניין, וויאזוי מען קען אזוי ווי איך האב זיך מיינע צוויי דריי חברה און די גאנצע עולם זאל זיך איבערדרייען, ניין איך בין דא פאר יענעם. ווייל ס'לוינט זיך נישט די גאנצע לעבן, מ'גייט ש ס'איז מ'גייט אהיים אזוי ווי מ'קעמפט, וואס גיי פיקסן מיין פענסטער, מ'גייט שוין באלד אהיים, און אינדערהיים גייט מען שוין אויך באלד אהיים, סאו וואס בלייבט יא? אז מ'גיט, א איש החסד, יעדער רעדט אה ער ווייסט ער געווען א וואוילע מענטש, און די והולך לפניך צדקך, די די צדקה וואס א מענטש גיט, א גוט ווארט, א גוט ווארט, ס'קאסט געלט א גוט ווארט?